Amarieta aane, Samweli, Apoko, na akabera omoemisia bw'egwori ya kiugoro chitamu ibere, na arigie obochumbe inchia isana. Omomura nare omoke iga akambugana, nabwate chibesa chinyinge, bono nkanyegete omokungu ake ondagerie bono. Ayande, nabo ntaete koria amang'ana aa. Chairman Ndema ateba ng'a abagusii tobe amo, abanto baratokonye. Inche namotanya goteebia chibuibu, na oyo mware goteebia oyo omosenete onyameire oyo, Oyo nere ogoikaransa egekao keria kiarosetwe gi'okoreta amani. Bono okong'a intwe twagosesenirie, Pastor Matara momosaberi. Gakogenda goikaransa akwane amaene, na baria bonsi bagoikaransa barabwo bakwane amaene, ense yaito etware omorembe. Igo okong'o togoeti ng'a nagosabeire ondore kando onge transport, yaani togoeti kende aye. Ekiomo erio, bono osore onye kokarengereretie kende, rero tiga ntangaase ase amatangaso okoro yao. Kwamachire kororokana. Ekero ebichuchu bigokina tikorora ng'a eke negetuani na eke negesu. Bono inwe morigereretie osore gose negesuare gose negetuani moroche. Inwe moroche kende. Onye gokarengeretie kende, amang'ana aye nyakwane bwango, buna okonsorete nongwane nere ogamba nabande, ototebi bwango. Intwe nitogocha koba chimaundu bie chiao, tokwane amang'ana. Lakini onye koigwete oramenya Sauti mogirano, naro mbuya. Buna nache Sauti amao nkabate ng'a, Onye osore ogotigara koboria obochumbe, Baria bakorigia obochumba nse aoteba, Ng'ake namotiga. Egekora omonto ore tokomorusia omwana oria, na omobeke ang'e ne ebuchari takonora, lakini nomokong'u gaki. Nyasae bw'omorembe atigara. Ekero nare gocha, titonya kogamba iga nanyore esimi. Omoisimigwa o Nakuru West okorokwa Samuel Arana, namotebi, Nongocha ngokoba osoro. Ontebi mbakwanete nosoro. Lakini oretire eng'ora mwanchire ya Samueli ya Rama? Naende okorora ng'a napimete gento iga igo Timothy bosire taigwe bobe, napimete gento nyamira. Monyigwete barabwo? Ontebie ndete erongori eye narora ntomera chilibu ikomi. Ng'aki mokomotebia? Mogotiga gaki omonto obwate enkoro ende abwache apime gento aa? Nyasae bw'omorembe atigara. Esegi n'entooro tiga torore, Oyorayebue ego ndeyeru. Nyasae bw'omorembe abere aa. Beka abagusia amo, ntwanchaine. Tore omoke iga, nainche Nyasae onkonyire nkomosaba ande. Tobekere abagusia baito amo, abanto baito Nyasae abaseni. Kwabaire ensase, Abanto bakare kona gogotogiga ng'a Yaa, tokwanire, tokwanire. Motaracha komotebia bogo namotebie kengocha ng'a Yaa, ebiama mbire oo kera omonto aruete, lakini usicharichama. Kware korangeria abanto baminto nonya mbosa iga. Sababu teri gotoka, lakini barangeri mokwane bire gochari chango. Timotebe tibe ase engencho are omong'aini abuete abagaka kiane omonguru are taraba mogaka. Ase engencho are whip bosa iga orangerie kiane borache korangeria omogaka ong'we agotebi ng'a yaye ng'a yi okong'ira. Lakini ekero mogoikaransa tiga gokwana echama kiane imbwate echama yane. mogokwana buna abana abachore b'egesaku ki'omogusii. Ekero twarenge ase omochunga aria ase Parliament, tware gokwana amang'ana aminchoria ntokenyorete. Ekero omosike matiani arenge aria, togachia gokwana ntokenyorete. Naki yare konyarekana ebisu bitoke someday, ekiagera abare amo. Ko bagosia gesikirindi risasi yabwatwe omori Ruraisi. Aya namasabo nkobeka, ekiagera naroche nonya eshabana yokekare goba iga ng'a torase koba ng'encho ende iga, tanyora emerua egocha gochia chia pumbafu. Tiga toba amo buna egesaku. Ekero ngokwana erieta ng'a pumbafu, Emiaka yane n'isa ime. Bwata ogosemeria egere abarai baito batobeke amo, totware egesaku kere boronge, abana bane kobakinire banyore ase bakwaga gochia nonye tincontributeti kende, ekero bakinire bamanye goteba ng'a tata noe arenge, obwansu obo nere otorosereti. Ee! Kabe amo. Inche tingoteba ng'a obo mokwane riutu, ekiagera omwana ore naende gocha goika abwo, Nyasae nabakoraga bweka, ee, ritang'ani omokura ache amo.

Inateba sokoro, okoba inche nomochokoro o Samsoni Momani, asanye oyotenena iga iga ase orotebire ere nomoigwa, igo inche naye nabaigwa. Bono kwarorire, inche nomoigwa, omoigwa, inche nomoigwa. Aye bono nenko yane. Bono parliament eto twa twakwana ekegusii keri kende kera obochebe twatigire. Omanyete ng'anchete gochegia osoro. Bono nanyorire ng'a nanko yane. Bono inche mbora nomoigwa. Eh bono keri konyora namotebirie ekebe sokoro ng'abere. Obe anko anko ng'abere. Chi sweetheart mbuya more. Abagaaka baito mbiamore, buna bateba inche nkoru kudonya, inche omong'ina omong'aini bweka, manyete aase nkoru, na aase ngokora ki. Oroche mwabekire buya. Naki oroche nonya nareteire chisweetheart echi endagera, eh, bono iga mbabwatie amakere bagochiera esiro, eh, botambe ngotarane endagera egari ime, oyekogwera, yagwera.

Omoeshimi waino omogumaniretu, naki akorokwa? Mama Jerusha momanyi, nantoma nerongori yaye ya five thousand. Naki mogoteba? Mbuya mono. Naende ontebi, Mbama iga, nonya nosero nkomenta are, nabanchete mbuya mono ase chikura chiria mwamoakerete. Bono buna donya inche omanyete gocha iga nomoiri, timbwati amange, nere twacha gocelebrate. Obogima obuya ase okoramenyete. Omogoko oyo iga kera omonto akoru, Timoti buna akwana, ee, Gasalu okwanire, omochumba one Manduku buna akwana iga iga. Igo tokobaseki, abang'ina aba nario enkoro etatame. Bono onde obwate ring'ana ri'omogoko, buna tonya ndatebie chisweetheart echi, naki inwe gochi mwaremete. Aba bono mbagwanche ababe batato.

Botuko rende amang'ana amesamba, lakini riria okoigwa ochire moino, orarware esukari. Ee, tintageti nkwane amange gokoba ye chinsa, naende twanyorire osoro na nko yane arakumi, naende omwana oye ogakare gokwana bobe, nosere ochirantebi nyisaranse. Abang'ina aba buna bare batato obuturuki, tiga nainche mbae five five.

Obwoyo bwaikire, maybe neri konyora obwaino obokori bore registered botaracha. Bono iga buna mwatoreteire obwoyo, tomentere chipara chibuche, amache abuche, abang'ina totige gochiroche, gose rero amobwate amache? Gose oro twachandekire oroche ekemoni iga ekonywa amache, eng'ombe yanywa amache, esese yanywa amache, engoko yanywa amache, omong'ina na abana nkoesibibare.

Nonye tore ase amabe tiga tokwana niga mbuya more, mbuya more naende, God is good and all the time than that is nature wow. Na inche tiga ndete eng'ora yane y'abene gochia ase efamili eye eanko yane enching'inini. Nimaete ogosira kwaye. kwaretire egesunte ekenge, lakini egetabu kia Yohana ikomi na emo, ishirini na tatu, ekegoteba ng'a onde bwensi ore moyo, naende oegenete Nyasaye,

Eh, ritang'ani ase omweshimiwa Osoro, abang'ina batigaire omogaka enching'inini, omong'ina Jessica, omong'ina Nyambare, na omong'ina Naomi, na abana b'omogaka basani baita bakoragwa na Charles

Inche nkoande eseneti naye nemesa igoro ngotenena nkwane ekemaene, ekiara Kenya eye neyaito, inche timbwati Kenya ende yonsi, ense tobwate neyemo ekorokwu Kenya. Rero iga esegi etangazwe korwa Buganda, igo nkoimokia ebunduki, nonsi oraimokie ebunduki tochie korwanerera Kenya eye. Ase igo togosaba omweshimiwa abeke abakenya amo, totware.

Naende togosabera amaya, inche omuya bono aye n'omosauti korwa Kisii, ogokora gwakirwe ekerancha n'obogavana otagete, aye togosabera ogende otumwe torarie omanye ng'a ewakiri yao ninche nabo ngonya gokorenda. Eeh gose bono? Eeh naende omweshimiwa oria okorokwa Ongwae ekero biare gokwa ng'a inche are gocha korigia omwana oria okorokwa Manduku,

Nche inde omwanafunzi o Timothy bosiri, that is the truth, nero nsoeti siase amo nabageni mwensi pi pamoja na mweshimiwa Irene. Nasema asanteni sana kwa kuja siku ya leo na kutuomboleza pamoja na sisi. Tari kobakera ng'a mbuya mono abanto baminto mwarosire mono gose bono baminto bande mwarosire mono lakini eye nenyangi yomoerio yomogaka. Emiaka eyaikire, kera omonto aatagete goika emiaka eyio, mwarosire mono aari rogoro nyomba moino, ntobegete endagera eisaine, ntotageti motware araka. Naende buna abanto bakoragera, osoro nkoare kera omonto efea oria ogocha aria egere aende enka buya, gose barabwo amedo aye, kogecha kwarire endagera, tari igaa, ebesa ero nerooro. Ebesa neroho. Lasima oikie omochi omogaka omochi. Eye ne serikali yachire atimanyete serikali eye ning'o yachire go support iga. Osoro mwacheire? Aya. Eye ne serikali yachire aba. So mbuya mono. Ebarure Kisii. Nyakoe. Gocha go support osoro. Kai kai ka bono ma senior council kwarorire ebinto ng'aite. Aya. Na Keumbu. Thank you. Soa ase amasikani amanene omogaka oyo orarire iga, nigo arenge omogaka omonyasiasa omokong'u. Naki ekore amatanga aye abeire amororo, abanasiasa baichoire, baachire korera omwanasiasa. Buna mwaigwa, inche iga, ekero nkinirete iga, ndiri tata agosomia Arimanga Girls, nare gosoma Arimanga DB. Intwagachiire momwaka sokoro tonywe amabere.

na gocelebratia obogima bw'omogaka ase okuru, taire kobaakera ng'a mbuya mono. Chikwaya chionsi chiachira, chikanisa chionsi, abarandi, pasa, matara, mwensi pi taire kobatebia ng'a mbuya mono. Inche rero tintaire gokwana amang'ana amange, mbwate omogoko, mwachire, mwarosirie omoyega bw'omogaka obeire omuya. Siasa nero mwaakire enkong'u. Siasa nero mwaakire enkong'u, mogaaka timoti goakire siasa enkong'u. Eh, kwabekire ekegusii gete egekong'u. Naende buna okorangegera erioka rioka buna naikaranse tari gwakwanera amang'ana amakong'u sana. Seneta, okwanera amang'ana amakong'u, otebire igoro y'eserekari, otebire naki eserekari etakere gokora egasi, omogusii nere abekwe amo nere anyore egasi. Nainche nonde naye. ase amang'ana ayio, ekiagera lasima tosape odi abana baito banyore egasi. Nainche nonde naye, ng'a amabaga gakorikwa omogusi nere anyore epercentage. I support you ase amang'ana aa okwarwa ekeene twa support gose barabwo amen. Yes, egento keria tokoeba kobatebia, egasi ore ye commissioner, parliamentary service Commission. Namba eyemo ninche nagosukumerete okanyora konya biagosambire gose barabwo nateba konya biamosambire oria oria gwakwana okorokwo Ruto ninche nairete ase nachiete ase Ruto botuko ngaikara ase Rebecca saa sita oyo konya biamosambire konya ong'akere esimi ng'a aiga Odiemo bang'ainire bono nchakima mambia ikwena Nyamira ndame omogaka oria. Yaani barusia erieta riane na bandebete, Mobori, saa sita chia botuko nkagenda nkarigia President, nkamoteebia, Mogusi oito takorusibwa rieta eri gandi tingwancha. Akamboria, Naki togokora? Nkamoteebia, Togokora obosayansi ase Senate, toteebie ababunge ba Kenya Kwanza na abande erieta eri rigoeta, badropie erieta riria ri'omonto oria onde, togaetirie enchera eyio.

Seneta, Parliamentary Service Commission, nainwe nkochaka more korika, nere ekorika abanto bagokora bunge, naye okorika abanto, rika abanto naye korusia iga gose barabwo abanto bake. Narora ngoakau Ruto naye inche tiga nda aa, naye orika abanto, ntaete ndore abanto baria bagokora bunge nkorora omonto okoria omosara omoke pi akoria elifu mia moja, naende mbaria bagotoa echae. Mbunge. Bonsi bagotwora chigariari, Rusia abana iga abaminto, kwarora ororeri rw'aminto noronene iga, na abanto iga, na abange baichire iga abatabwati gasi, bakonye, bagende gochia motwe. Eki gwateba gia keare nekeene. Ngwateba, o, namba percentage ekaba nse, nekeene. Lakini omwana ominto naye egento nkere kwagosa. Eeh. Ebinto ebi ebikorigiigwa, tore goikaransa,

Togokura korwa iga tokogenda Nairobi, tori gokwana, oganye amatangare naende otebe abagusii baigwe egasi. Togokora. It doesn't work that way. Togokorwa korwa Nairobi, tokogenda, tori gocha ase togotoka ogoteba ebinto ebi bia Kenya Kwanza tintageti. Kwaganya amatanga acha, otebe ng'a abagusii mbaraigwe egasi, abagusii mbaraigwe egasi. Nonya na abasae aba bakombugati aba baikaransete aa, na abande baichire igaa. Nakobwatia banyore obuya. KDF nkorinka ere next week gose next week part one. Omoisia omobe nkonyora are amarube. Mbwatie ngokonye tata ao onye otambwateti nkoganyora amatanga ande naende oche otebe ng'a abanto mbare gokonya. Gose barabwo baminto bake. Ere buya gose ere bobe? Okorigia ogwaka odi. Ee, naende, naki oraake eng'ombe eye egokamwa? Chintacho, chintacho, naki rende ng'a namabere. Taa, namabere. Yaya, ebinto ebi bikwebererigwe, naende omogusia omointo tiamataimwe ensira abagusitore aa mapema sana. Omoisibwa Timothy, Mapema sana tochake kwemincha mapema. Emiaka etano nemenge. Omongwana oria tomwanchete omwancha. Bono iga totakeire komoebera ri tomanya gocha komong'entereri 2026 na 2027. Tokwemincha bono iga mapema ng'a genda gochia aria, genda gochia aria. Agakabira gaito nagake chikaunti ibere chioka. Ebagambete bake ekero totabaeti kura, twabaete 30%. Lakini bakagamba, Bono aba tobang'aine, onye tomwancheti, mong'aine. Naende komoorokia, Omwanasiasa nabo are buna ntere inaa, aye ng'orokia amaino, engosokia ebesa mobuku nkagete oung'anchete, gose bana b'aminto bake buna ntere inaa igaa, aye onya kong'aina nonya mosaiba onya konteebia osoro naye, naye ngosokia ebesa mobuko nkoe chikura chigoika makogenda, nkore buna ngokora ekemira. Lakini tokonya koba goantacha. Kwamutacha, lakini bono de ng'a boga akobori chikoraire ngakwarerera ntati percent lakini nkaira. Iro omongwana oria togocha tomwebererie emiaka eye etano ere omwaka omotang'ani, oyo okabere ngoche ore, oyo ogotato ngoche ore. Egento nagoteba ere igo, ngocha are Jumapili, ebinto ebi gwakwana are, ekagera nekanisa. Ninche ngocha gokoa ribaga, tominsi gocha omotebi gaikaransete, gose barabanigo bange. Tokoganya gwatebia abanto aba batari kogokonya, barore ng'a osoro, osoro. Ribaga ogontoma buna eburoka, nakwariganirie Jumapili, aikaransete iga, aye twoo bono ochorire, bwata rikondo, omotebi ng'a, Omogambi, toe chigasi, amagosa gochia aba. Okoegwa rikondo rituko eri gochaka, yoechera ense togwanchete, yoechera ense yaye nomuya, kore egasi. Amatanga kagoika, eserekari gotwangire gotokonya, ni ninchu Jumapili tomisi gocha. Omotebie live live omwesimwa Timothy nakoe nakwariganirie, ninche ngocha gokoa ribaga nago promise riakima ngokoa ribaga. Okwane, lakini aye nomoeminsie oria nabo orasarie, lakini ere niaanekobatiaria ase amasikani, egento eke mwateba ng'a tomoisramo egento kiamana mono buna omogusii, gusii yaito

Tinkomanya eki akiri koang'angire. Bono naeremere ninche gose orogendo ngeyo orakore, na inki oragokonye? Inkia koanga abanto, toka ase abanto bagotoka, genda ekanisa, sora ekanisa, sasima Nyasae, inchwa amatanga, rera nabari bakorera. Ekero totware obwanchani, obwanchani bwo nibwo bokoro goira negusi yaito. Abanto baro oratambe, atambe sana, gocha rero korera iga. Obwo nabwo obwanchani. oria obokoro bwarenge oo toboirani ase obwanchani obonge kisiasa. Mweshimiwa Timothy, ntobasigete sana kiagera gokwaika gokwana eki mbuya ngekwane. Ntobasigete sana. Rioka rioka togotumia eformula eyemo y'ehesabu kwabwa. Aa, nkio naende gwatumia eformula eyio, naende kwagwa. Naende kwamiringa eround ende, naende ngokora ande eformula eyio, naende kwagwa. Eround ende baka kwagure marking scheme, baka amachibu, bokobi, kwagwa. Naende noo otarerete, Omweshimiwa wa Timothy, tafadhali, tafadhali. Gwakong'ira aria mono, irana bakaye okagwa, okoba gwakong'eta aria rioka, rioka, rioka, rioka. Rimo omonto ngoakare esabu oteba ng'a yaya tiang'a ake iga, ng'ende gochia iga. Eh, mweshimiwa oseronge oyo ogoteba ng'a yaya, eh, nonya naye nkwaguete naye Naomi ne kwagureria ooka. Onsi oyo Naomi? Lakini tari kobakera mbuya mono omwache ore omochumba omuya mono abanto ba borabu. Omochumba oyo, baka ekero are. ODM buna are iga. Bunge egari komiti teiya komisi kominyoka kobwatia ebinto biya barau oyo andonsi kera obisi no are rioka rioka rioka rioka agokong'ona naende omokarakari nabo agosekia abanto iga bagachia obisi bakobari bamwangete chiminista bamoa Naende akabera omosani bw'omogambi Ruto agochia orokia ebichie eria baagetwe gose 1975 gose ende keria korende kobateebia amang'ana a last mile chistima chikoenda ebinyoro naroche chiconstituency ang'e isano ase eyio eyio ya gatano chibere nkanyora bora buna oere eyemo yabo. Timaete ng'aki yasoete ekiagera echi chinde inye. etuete ase abanto baria ba Yudea. Aye timari ng'ai gwasoa etime, naki rende Nyasaye nakorete obong'aini bore very special momosapote gose barabwo amendo ase ayio amake namange. Omweshimiwa w'amachogu ngocha arenge korera amo naintwe, erio mbuya are kogendia esipidi buya igo. Omweshimiwa onde oikaransete Motu akorokwa Duke. noyo onde barenge na mweshimiwa eh, mweshimiwa barenge na mweshimiwa Elija ko- eke- ekero kia maega omo MC okorokwa Priscilla bakagenda buya motuga aba barenge motuge basibete omochibi aba bamaega mba asibete mochibi ebari mende ekarua ase yarwete koru korua ase yarwete egaswa ng'a ka para kabogoretie amakara, epigipigi ya kabogoretie abwate epigipigi kabogoretie amakara, amakara abegetie baka igoro. Bono oria bono okoba arenge esipidi, esipidi eria yarenge yarenge nene, motebi buna yarenge nene, yarenge fairly moderate about 120, akamanya goaka amakara ayio riria akoebacha taita omonto, ebusa eria ekamanya goaka egasoa egari egasoa igoro aria. Oria agasimia korora, ekamanya koenda gose iga iga, ekamanya kogenda ebichi. Aria ase chieta ebichi, omonto abanto aba baikaransete magega mbasibeti mochibiri. Oria ore magega aga agaisana gati kabere y'ebirogo ebibere ase egento keria abanto baganchete kobeka amache, gekaigoka, agakerarera. Gekaba omoro. Na oria onde omosubati okorokwa Prisila akamorarera igoro, ekiagera nere tabe egetimo chibi. Bono akagesa ewiti, naende riria agesa ewiti nere agataka gosoka, Liuki akamanya komobwata iga, ere naroche nabegete omochibi, ekiagera tasoka.

Siba omochili. Ogochaka esabari, saba Nyasaye. Gose bana baminto. Alafu siba omochili. Gendie egari moderate. Abana baminto boda boda mogosoka para mwarigererie. Gose bana baminto gaki. Mogosoka igo bosa igo. So, eeh.